Haajaa namni ka himatu gama Rabbiitti himata. Inniin haajaa namaa baasu Rabbi waan ta'eefi. Tanaaf yaa nama haajamtee haajaan si jirtu, yaa nama rakkattee rakkoon sitti jirtu, yaa nama dhibamtee dhibdeen sitti jirtu, yaa nama dalagaan si jabaatee rakkinni tokko tokko haalli jireenyaa tahinna waa hundaanuu gartee yaada keessa jirtu, Yaada kee Rabbiin sirraa haa fuudhu. Ta si gammachiiftu sitti haa qabu, ta si hin taane sirraa Rabbi haa qabu jechaa. Eh, obboleeyyan keenya kan Islaamaa. Wanniin jechuu barbaade, guutuun nama kanaa takkaa'uu gartee guutuun isaa nama du'aayii deeffatuudhaaf yookaa. haajameeti as jala dhufe. Yeroo dura gartee gaa duuba haajaa kee deeffatuu deemtu ikhlaasa qabaatuutu tawakkula qabaatuutu barbaachisaadha. Waan haajame nin argadha jennaan dhugumaan gama Rabbii keetii cituutu sirraa barbaachisa. Fakkeenyaaf ka kadhachiisu ta'innaa ka kadhatu ta'innaa guutuun namaa ikhlaasaan yoo kadhate wanta kadhate san yeroo gabaabduu keessatti argata jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya hedduu namaa jala kana jira nama gartee lakkooynee keessaa hin baanee jira rakkoo isinitti jirtu hunda furmaata rabbi itti isinii haa godhu ee kan gartee gaa duuba dhibdeen sitti jirtu dhibdee tee galgala kana rabbiin sirraa haa furu ka dhabdilleen sitti jirtu dhaballee rabbi sirraa haa kaasu siin jaa Yaa hawaasa keenya wanni guddaan ani isinii dhaamu jihaa wasiyyaatiin yoo taate kunuu ma'assaadiqiina sodaa rabbii qabaachuun warra gaggaarii wajji tahuun bootaa gaaritti argamuun Waan gaarii dubbatuun, waan gaarii hojjechuun mallattoo milkii teetiiti. Jilli hawaasa as keessatti argamuu kuni yoo nufi dhugumaan nama gama Rabbii citu taane wanta gaarii argachuu nurraa barbaachisa. Wanti gaariin Rabbiin bira jirti. Waa hunda gartee Rabbiin uumeetu qaba waan ta'eef guutuun keenna niyyaa keenna tollee Dalagaa teenya bareeffannee akkaataa gaariidhaan haajaa gama Rabbii keennaa yoo himanne, haajamaan nu yoo tahe ka haajaa namaa baasu Rabbii keenya waan taheef niyyaa bareeduutu bareedaadha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana isaa bareedaa keessatti haasayee, Yaa ayyuhallaziina aamanuu ittaqullaaha haqqa tuqaatih. Walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun Kana ja'a beekhi Yaa warra Rabbitti amane Ittaqullaah Rabbii keessan sodaadha Yaa shamarran Yaa dargaggoo Yaa xiqqaa Yaa guddaa Yaa araba Yaa ajama Yaa islaama Yaattiin tun gartee gaa duuba arfii ridaa'aati. Ba'iidaa fi qariiballee qabatti. Ka fagoo jiruu fi ka dhiyoo jirullee jechu. Guutuun nama Rabbitti amanee ittaqullaaha Rabbii kee sodaadhu, maal keessatti? Fil amal wal qawl. Dalagaa keessattillee Rabbi sodaatuun, jecha keessattillee Rabbi sodaatuun nurraa barbaachisa. Walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. Addunyaa tanarraa akka hin galle yaa nama haala gartee. Rabbii keetitti amanaa taateen maletti, Rabbiin akkatti gama ofiitti ni waamaa beeka. Rabbiin koottaa na kadhadhaadha ja'a bar. Ka akka Rabbitti gartee gaa duuba gabroottan isaa ifitti yaamu ni jira? Hin jiru jechu. Kanaaf, atiin lallabbii rahmaan dhageeysu, atiin furmaata waa hundaa barbaaddu, furmaata waa hundaa Rabbi sii haa kennu.

Haqiiqaa saniin jechu wanta haajamne takkallee Rabbi biraa hin dhabnu. Nama hedduu as jala dhufa. Gariin gartee waa barbaada dhufa. Gariin du'aa'ii deeyfata dhufa. Gariin haajamee dhufa. Gariin itti toltee dhufa. Gariin osoo deemuu dhufa. Maashaallaah. ka osoo karaa deemaa jirtu dhuftelleen, ka diingata maale hawaasni hagana hedduu jettee as jala seentelleen hunda keetuu milkiin Rabbi si haa galchu. Waan haajamte Rabbiin sii haa fidu. Bakka haajamte Rabbiin si haa geessu. Haajamaan hedduudha. Ka haajaa itti himatan tokkuma maashaallah. Ka haajaa nama kana maraa baasu Rabbumaa beeke. Takkaa hin dhabne. takkaan kadhanne takkaa gartee na biraa dhumte hin jenne rabbiin keenna subhaanahu wa ta'ala kanaaf ni'imaan rabbiin keenna nuu ta'e hedduudha yoo ni'imaa biraa yoo laalle ni'imaan rabbiin nuu ta'e fayyaa qabaachuun nama tahuun eega rafnee ka'uun uffannee deemuun tun ni'imaa rabbiiti hedduu rabbiin nurratti tola oole Kanas gartee egaa duuba ifirratti beekuutu bareedaadha. Ifirraa galata galchuun bareedaadha. Maaliif? La'in shakartum la'aziidannakum. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa, Yoonii fi waanin isinii tola oole, ni'imaa tiyya ta isin bira jirturraa galata naaf galchitan alhamdulillaah jechuudha beekh, waan guddaadhaa miti. Akka ilma namaa maallaqa isin gaafatu, akka ilma namaa gartee waan wayyaa takka kafali siin hin je'u beekh. Qowlan layyina, jecha laafaa. Jechuma laafaa kanaa beeki. Jecha laafaa kanaas sadarkaa sitti godha, jecha laafaa kanaatu waan ati dhabde ammoo sii fida jechu. La'in shakartum la'aziidannakum wala'in kafartum inna azaabii lashadiid Yoo ni'imaa kiyya, fayyaa sii kannee, gurraa fi ija sii kennee, harkaa miila sii kennee, wantaan sii tahe diinaa islaamaa siif kannee, kanarratti ka galanni hin jiraanne taate, Qixaanni kiyya jabaadha jedha Rabbi subhaanahu wa ta'aala. Edaanuu yogguu Rabbiin waan takka nuu tahe ta gartee argamte san irraa galata galchinee ta dhabamte gaafatuutu barbaachisaadha malee osoo ta nu bira jirtu hedduudha ani akkana tahe hedduu namaatii beeka ana Rabbiin na rakkise ana Rabbiin akkas na godhe ani hiriyaa tiyyaa gadi ani maarree gadi ani akkas Laa obboleettii tiyya obboleessa kiyya wallaahi mee ni'imaa rabbiin si bira kaayyate laali hedduu takkaan si bira jira san if biratti argi wain ta'udduu ni'imatallaahi laa tuhsuuhaa ni'imaa rabbiin isinii tola oole osoo ka lakkooftan taatanii keeysaa hin baatan je'a bar na'am dhugaadha gurra nuu kennuun ni'imaadha beekhi ra'asul islaami Mataan ni'imaa guddaan Islaamummaadha. Nuti Islaama tahuun warra gartee karaa Ergamaan Rabbii, aleyhi salaatu wa salaam, itti dhaame irra deemu tahuun tun ni'imaan tanaa achiituu ni jirti? Hin jirtu wallaahi. Ar'a namni maaliif booya? Ee, xiqqishu dalagaan. Yoo itti jabaatte ni bu'a. Wakazaalika yoo xiqqoo gartee maallaqa yookaa'uu jireenyi irraa harkaa qaqallate ni booya. Ani akkana ta'ee maal ta'uu hawwa inni silaa akka isaatti bakka guddoo ga'uu hawwa. Walaakinnahu waan nu jalatti hafee jira. Wanti nu jalatti hafe maali yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya ni'imaa nu bira jirurraa galata haa galchinu. Ka Rabbiin nuu ta'e hedduu jiru kanarraa Galata yoo galchine hin dhabnu jechu jecha Rabbiiti, haqiiqaadha waan ta'eef. In shakartum la'aziidannakum, yoo galata naa galchitan isinii dabalaan, sun ni'imaa Rabbiiti, waan Rabbiin je'e beekha. Kanaaf ni'imaa Rabbiin tola nutti oole irraa tokko mataansii Islaamummaa qabaachuun ni'imaadha. Islaama keessaayis ummatni Muhammad, aleyhi salaatu wassalaam, Warra gartee dhugaadhaa warra gartee gaa duuba haqiiqaan galteef tahuun ni himaadhaa beeki. Ummanni amma duraa jiran ya'muruuna bilmunkari wayanhawna anil ma'ruuf akkuma gartee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana bareedaa keessatti haasawutti ummanni ummata kanaan caaltuu ummataa wanni ta'eef ummanni Muhammad isin caaltuu ummataa taatanii jirtan ja'a Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Maal ta'uudhaan? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar Kana jaabeef Isin caaltuu hawaasaa kiyyaa taatan, caaltuu uumaadhaa taatan. Maaliidhaan? Gaaritti wal ajajjanii hamtuu irraa wal qabuudhaan, rakkoo irraa wal qabuudhaan, bakka hin taane yoo namni dhaabbate obboleessa kiyya bakki sun siif hin taatu waliin jechuudhaan caaltuu ummataa taatan jedha. Kanaaf hawaasa keenya. Wallaahi wanni takka tanin ani isinii dhaamu sodaa Rabbii qabaatuutu waa hunda nuu argamsiisa. Iimaana qabaatuutu waa hunda nuu argamsiisa. Arra meeqaan tami ka profaayila markazaa uffatee bakka hin taane dhaabbataa jiru? Meeqaan tami ka akka Rabbiin silaa itti buli je'een dhiisee akka bira bulaa jiru? Humaa zaalika deebinee rakkanne jenna bara. Rakkadhe an namaa gadi. An bakka namaa hin jiru. An akka namaa hin jiru. An amma Rabbiin maal natti laale? Akkana ja, in, Wanta Rabbiin sitti dhaammate jabeeyfadhu. Wanta Rabbiin gartee na biraa qabdaa waan akkanaa dalagi je'ee Rabbiin waadaa nuu seene? Bar Rabbiin waadaa nuu seene? Wallaahi, Rabbiin waadaa nuu seenee jira nu owwaatuu keessatti. Maaliif? Ud'uunii astajib lakum, Na kadhadhaa. je'e bar. Gaafa ati Isa kadhatte haqiiqaadhaan. isiniif owwaata. Du'aa'iin bakka sadiitti qeebalamti jedhan. Gaafa tokko amma fakkeenyaaf asii nama kadhatteefi aboo dhiisi tiyya du'aa'iin ta torbee dabreelleen hin kadhatamne, hin qeebalamne, tuunis hin qeebalamne jedhan ilmi namaa beeka akkana jedha. Walaakinnahu du'aa'iin takkaa qeebalamtu malee hin hafne. Du'aa'iin guyyuurraa, daqiiqaarraa, saa'atiirraa asirraa godhamtu Namticha godhamteef saniif qeebalamte haqiiqatan. Akkamitti qeebalamte? Du'aa'iin bakka sadii qeebalamti. Tokko Aakhiratti isaaf ol kaayamti. Inni lammaffaadha, balaa isatti deemu jiru ka inni ifirraa quba hin qabne irraa deebifti. Inni sadaffaadha, wantuma inni kadhate san isaaf argamsiifti. Hawaasa Islaamaa, yeroo gartee waa nama deeffannu, fakkeenyaaf, bar tokko tokko du'aa'ii deebifateeti, Yaa Rabbi! Dheengaddaa sunuu deeffadhee waa takka homaa hin agarre. Homaa hin agarre ja'a bar. Ka fayyaan jiraachu jiru homaa hin agarre ja'a. Ka rakkoon takka isatti hin jirre homaa hin agarre ja'a. Inni haqiiqatan yoo makiinaa bitachuu barbaade iyyuu makiinuma san arguu fedha beekh. Gin makiinaan makiinaa caalu fayyaa Rabbiin sii kenne beekh. Fayyaa Rabbiin sii kenneetu waa hunda siif caala. Yoo fayyaan Rabbiin sii kenne ka sirra turtu taate wanta silaa lubbuun si feetu san hundattuu ni geeysa. Kanaaf hawaasa Islaamaa, wasiyyaan takka tanan isinii dhaamu as jalatti. Sodaa Rabbii haa qabaannu, wanta dubbannu keessatti, wanta hojjannu keessatti sodaan Rabbii haa jiraatu. Rabbi subha Ergamaan Rabbii aleyhi salaatu wassalaam Ittaqullaaha haysumaa kuntu Bakkuma jiraattan hundatti, bakkuma feetanittuu Rabbii keessan sodaatuun isinirra haa jiraatu jedhan. Yoo feete gammachuu keessa jiraadhu, yoo feete dhibdee keessa jiraadhu, yoo feete rakkoo keessa jiraadhu, yoo feete gartee egaa duuba argadhu, yoo feete dhabi. yeroo hunda sodaa Rabbii qabaachuun ilma namaa irraa akkaan barbaachisaa dha. Ilma namaa irraa akkaan bareedaa dha. Maaliif jennaan sodaa Rabbii tanaan namni waa hundatti gayaa beekha. Sodaa Rabbii tanaan waan feetu hunda argatta jechuudha. Gaafa ibaadaan hin jirre Gaafa Rabbi zakkaruun hin jirre, gaafa Alhamdulillaahiin hin jirre, gaafa gartee Rabbii kee Laa ilaaha illallaahu, Allaahu Akbar jettee zikriin hin jirre wanni ati kadhattu eessaa jirtiure? Siitu hidhannoo Rabbiin walitti hin qabne. Hidhannoo Rabbiin walitti haa qabaannu. Qur'aana Rabbii haa qabannu. Qur'aana Rabbii qabannaan wallaahi milkiin sanii achi hin jirtu. Mee namuma Qur'aana Rabbii dhiisee milkaaye gartee ati. Nama ammoo Qur'aana Rabbii qabatee lafatti hafe hablullaahil matiin haada rabbii jabaadha quraanni quraanni hidhannoo siifi jidduu rabbii keetiiti siifi rabbi walitti hidha namni quraana qara'u zikrii meeqaatu jira rabbii isaa yaadata namni quraana qara'u waa meeqa dubbata maqaalee allaahaa meeqaa quraana keessa jira guyyaa kana maqaa rabbii zakkaraa oola maqaa rabbii dhawaa oola Kanaaf Rabbii walitti hariyoo qaba namni Qur'aana qara'u. Ka Qur'aana hin qaraane, ka bakka biraa dhaabbatu, ka hojii biraa hojjatu, ka jecha namaa dhaggeeffatu, ka gocha namaa daawwatu sun laa faayidata lahu, faaydaa takka hin qabu jechu. Wanni ani isinii dhaamu takka wasiyyaan, dhaamsi guddaan jechu. Ilmaan markazoo taalleen. Ee, markaz maleelleen, bar amma, markaz maleelleen ni jira, markaznilleen ni jira. Warri markazaatis ni jira, warri markaza maleelleen ni jiraan ji. Hundi keetuu ani Islaama eega jette waa baradhu, gara barnootaa deebi. Xiyyeeffannoon kee guddan nyaataa dhugaatii caalaa gara barnootaa si haa deebi'u. Maaliif? Fa'lam qabla al-qawli wal-amal. Jecha tokko hojjatuun duratti, jecha tokko dubbatuun duratti beekumsatti nama ajaja. Imaam Al-Bukhaari rahimahullah akkana jedha. Kanaaf obboleeyyan kiyya Rabbilleen iqra bismi rabbika allazii khalaq allazii khalaqa al-insaana min alaq je'eeti dubbate qur'aana keessatti jechu dura dura aayaanni dura gartee nabi muhammad aleyh salaatu wassalaam gaafa isaan gartee gaa duuba gama gartee gaa duuba nabiyyummaatti dhufan aayata tanaatu irratti buufame qara'i jechuutu itti dhufe ta biraa eegas san booda jechu Adaa beekkumsaan booda wanni hundi dalagamaa jechu. Beekkumsaan malee homaa wanni dalagamaa hin jirtu jechuufi iqraa jeen jechuudha bar. Kanaaf inshaa Allah yaa nama as jalatti argamtu ka rakkoon adda addaa sitti jiru, ka yaadni adda addaa sitti jiru yaada kee Rabbiin sirraa haa fuudhu. Dhibdee yoo si jiraatte Rabbiin dhibdee sirraa haa kaasu. Wallaahi Khaaliqni aduu arraa bariisisee dhiisisuu deemu, dhabaa fi dhibdee sitti jirtu, rakkinaa fi hammeenya sitti jiru, miskiinummaa sitti jirtu wallahi Rabbiin sirraa haa oofu isaatu si uumate, isaatu siif jira, isa qabda, ammallee sumaaf jira, borillee siif jira Rabbii kee jabeeffadhu abba. Rakkoon feete dhuftullee, yaanni fedhe si dhufullee wanni Rabbi sii caalu hin jirtu. Ilmi namaa hanga yerootiif si bira jiraa beekh. Ilmi namaa akki je'an, ilmi namaa yoo itti deddeebitee gaafatte si jibba je'an. Walaakinnahu Rabbiin itti deddeebitee isa gaafatu jaalata. Bar, Dullunii alaa amalin idhaa amaltuhu. Ahabbanii Allaahu wa ahabbanii al-naas. Kana jedhe bar Ergamaan Rabbi, aleyh salaatu wa salaam, gurbaan tokko itti dhufee, Yaa Ergamaa Rabbii mee na qajeelchi dalagaa takka irratti, ka yoonifin dalagaa san dalage Rabbilleen na jaalatu, ka ilmi namaalleen na jaalatu sanitti na qajeelchi jennaan akkam jeeni? Fazhad fiimaa inda annaas yuhibbuka annaas. Waan ilma namaa bira jirurraa dantaa Rabi irra hin kaayyatiin jeen namni si jaalata dhugaadha ilmi namaa yoo waa gaafatuu baatte maashaallah habiibii kiyya siin ja'a lubbuu kiyya siin ja'a guyyaa tokko qarshii kudhan gaafannaan oo kun adaanuu wanni inni na jala deddeemuuf waa na gaafatuufii ja'a jechuudha fazaat fi duniyaa yubkallaah duniyaa dantaa itti dhabi hanga tokko jechu irra guddaa yaada keetii irra guddaa yaada keetii Aakhiraadhaaf godhi, duniyaa ammoo hamma jireenya keetiitiif fayyadami, Rabbilleen si jaalataa jechu. Kanaaf hawaasa keenya! Irra guddaan, irra guddaan yaada keennaa maal ta'uu qaba? Aakhiraaf qophaa'uudha. Ganda gartee gaa duuba guyyaa borii itti dawaan taanu san jechu. Bar duniyaan akka gaaddisaati. Gaaddisa jechuun Hanga gartee aduun sitti oowwite yookaa mataa jala qabdee kaatee booda eegas biraa deemtaa bee. Tasuma duniyaan akkas hedduu namaat abbaa xayyaaraa, abbaa sayyaaraa, abbaa gaalaa, abbaa re'ee, abbaa fooqii, abbaa dachii meeqaan tamtu fe'atee jira. Anaafi atilleen dunimaa laffa'u jirraa mii? Warri laffa'e sunuu biraa kutee beeka. Kanaaf wanti guddaan ani isinii dhaamu, wasiyyaan guddoon ani isinii dhaamu, Ta sagalee tiyya tana Rabbiin si dhageessise. Rabbii keetiin walitti hidhannoo qabaadhu. Rabbii keetiin walitti murannoo qabaadhu. Yoggaa Rabbitti irkatte irkannoo haqaa Rabbiin si milkeessa. Low annakum tatawakkaluuna haqqa tawakkulihi larazaqakum kamaa tarzuqu xxayru tagduu khimaasan wataruuhu bixxaana. Ergamaan Rabbii aleyhi salaatu wassalaam akkana jedhan. Osoo ilmi namaa dhugumaan haqa silaa Rabbitti irkatan san ka irkatu taate, akkuma silaa allaattii razzaqutti ilma kana ilma kanallee razzaqaa jedhan. Ganama subii garaa duwwaa baateet galgala guuttattee galti ilmaan isitti. Kanaaf irkannoo keennaatu laafe, irkannoo keennaatu daddaaqe malee Rabbi biraa wanni dhabame takkalleenu hin jirtu. Kanaaf hawaasni keenya hundi keessanuu irkannoo haa qabaannu. Rabbii keenna haa jaalannu, ibaadarratti tamassuka haa taanu, istimraara, dawaama, haa taanu jechuu barbaadeeti yoon isinitti dheereyse inshaallah dhiifaman jecha ustaazota hedduun na duubaan tarraa'ee akka itti du'aa isinii godhuudhaaf dhaamsa gara garaa isiniif dabarsuudhaaf as keessatti argamaa jiranii kanaaf inshaallah hunda keessanuu rabbiin ga nama waan yaade hundatti ga'u rabbi isin haa taasisu mataa mataa keessaniin